icho haa iyo chamwari hana bhusha yamari kukuzira wiki siyana nazvo ipawarizie basa basa simple aione aine hembe aina nyaya ine hembe zvinozviswaura nzeve yese ikasarira paini pa uyo right Ah, haana mboshaya mari kuiza wiki ah, imboshaya gere uri kuita izvo usingagona ipa varidzi basa ravo saka tikavhura saluni yedu tichiita mari kuinstalla mawiki

tiri kunyepa here ndikutorikoda pindura taura matauriro akaunoita taura matauriro akaunoita daianoti vanhu hawanzoi mapindura unoita taura matauriro akuita nezvaunombotaura eh, taura tizo ah.

ha ah. kutongoshinga zve ko ungadi ane benzi nzera yake oh zvayotanga ah. oh. oh. ah, unada vrasa rina utondibvunza kuti ndoziyei macho but zvakanaka baby to be honest yeah. mm. semunhu ari kutangawo zviri right aya mari nayo obho icho chimoko manjenjenji ha ha manjenjenji Hmm. What a beautiful wife. Ah, but pazvimwe zvese hazvo aha zvingashate pauri but your face is beautiful kusaka zvinhu zvese zvakashata anabva adabudaro andina budaro zvimwe zvese zvakashata handina kumbudaro Oh. Chimwe zvakashata ndikuona oh ndonongedzerwa baba. Tazvimwe zvimwe zvimwe zvimwe zvandiri kutaura nezvazvo zvimwe zvezvo zvandiri kutaura nezvazvo izvozvo. But aiwa anyways nyaya iri paweek week yakakanaka. wagona kuinstall wagona aiwa no no yakanaka zvokuti avatafanira tongovhura saluni yedu ndochitori chigai uyo haa dzinzwa radzishosha nhasi udza vanhu kuti first time udza vanhu vakuudze udza vanhu vakucorrecte mamistakes hatinavaratidza uh, uchitanga zvedu but next time tichavaratidza vanga vaishandisa tiktok but am hours mangani izvozvi sofa uchiti aiwa vanhu vanofanira kuziva futi nguva yawatora uchiti am hours mangani and also varatidze zvinhu zvokushandisa maybe vanogona kunge vachida kukudzidza zvokuwedzera what is that Eh. inonzi gloma inoshandei glamo iglow alright eh, kekuspray kota this one
ghost bond kaglow but handisi kuona machinyatsoshandira akaita maybe ndinsi kugona but eh. so abvunzira ndochete ndozvanyasa What is that? It works.
Ndo yekuti like it's like Polish and Polish. That even like so like. Uh, all right. Like
like All right, whatever izvozvo. Yeah, yeah. Ini zvenyu zvimwe zvacho? Ini kakamu kangu aka.
And then? Then this one.
Tochete.
Then
this one. yagadzirirwa for hembe haida kugadzirwa zvemusoro yenye simza
so aiwa simza zvakanaka vanhu vaone hmm? iri ndo blower rinofanira kushanda here apa iri guys or pane rimwe pepa rinofanira kushanda apa risiri iri and also pepa rodaita iga musoro wake so chii chaangawedzera pazvinhu zvava kuratidza izvi angawedzera chii nechii nechii
anoshandisa glue mundizotinonyatsoita ndiripi or ndocontinue angu shandisa this one

ndochete zvinoshandisa zande zvongoshandisa zviripo
so ndezvekufesika izvo hapadiwo here zvimwe zve exactly zvinofanira kunge zvitori meant for a week I don't know.
handinyatsozive zvananaka alright so laitonei mabudira raita icho so ndoriza kuti semuna kutanga so hatiziti zvinhu zvakushandisa zvakakwana here or azvinapari kuda zvimwe hmm. ndezvipi nezvipi zvingadiwa for the first time eh, zvinoita plus futi pandinoina maglu yangu panosara pakaita white white white yeah.
panosara pakaita white so i need help kuti ndoita sei ndazongovharavhara nechifoundation but hazvisi kuluka nice
zviri kuluka nice

wada torasa topic manje totaura zvewiki panapa tokuona ndotsamwa izvozvi of course ndisatata jelasi munondoda okay guys uh, hanzi ndiudzirewo zvekueda pazvinhu zvekugadzira mawigi izvi zvainazvo ndo zvakuratidzai thank you for watching just comment on our comment section tinzwa ndezvipi nezvipi zvinoda kuwedzera list and then next time ah, mukatinyorera tikazopasawo munozouya kusaloni kuri mahara mm. tokuinstalla yemahara so ndichitodzidzawo ipapo ndizvo mm. think ah.
hmm.
manje ndatoita dhokta wokuzvarisa
aiwa zviriko eh. ah, mheni ukamuka kausofta so kavana ako totoda toda toda kuti tione doctor iye ariko wamurume ndezveuigere zvokutaura